Azat ýoly, azat ýoly, Atlanalyň-a, atlanalyň. Salam hormatly Türkmenistanlylar! Men şu gün öz adymdan size hemem siziň hemmäňiziň halkyň adyndan Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa ýüzlenýär. Bol düýnki bolan hadysa bi Lebap welaýatda, Seýdi şäherde-de, ýaňky Türkmenabat şäherde-de, bol aňyrda ölüm ýitimem bar. Ol agaçlar döwülip, jaýlar ýykylyp, jaýlaň üstündäki bi üçekleri uçup, näçe adam aňyrda heläk bolupdyr. Emma döwlet tarapyndan ýekeje-de edilýän zat ýok. Syn ediň wideolara. Adamlar biri-birine kömek edýär. Hany hökümet? Hany bi skora pomoş? Hany polisiýa? Näme üçin millet öz aladasy bilen galmaly boldy? Näme üçin? Hany hökümet tarapdan hany goldaw? Gurbanguly Berdimuhamedow, nädip sen öz halkyňy şunlalyk ýagdaýda taşlaýbilýäň? Hä? Mukaddes Ramadan aýynda heý musulmana gelişýän häsiýetiňmi seň bu edýän işiň? Seýdide üç adam ölüpdir, öli çykypdyr. Bu ýanky Türkmenabatda on adamdan kän bäş çaga ýitipdir, tapylanagam şindem. Seret bu adamlaň guzap bolup ýörşüne, bular bu ol bir topar uçan şifrlaň arasynda bolup ýörşüne bir syn et sen, ol seň halkyň-a, halkyň garamatyny sen boýun aldyň dämi? Sen o köşgüňde ýaşap, bulardan habar tutasyň gelenok. Hany seň häkimleň? Hany seň nökerleň? Näme üçin olar gelenak? Näme üçin millet öz başyna galmaly boldy? Bäş sany çaga ýitipdir diýýärler. Heý seň ýüregiňe degenakmy şol mesele? Hä? Sen özüň bir musulman çagasymy? Edýän işiň näme? Hany, aňyrdan? Ol aňyrda arada boýnuzynyna bolan işden soň kömek et diýildi welin, olara bara bir million manat bol, iki ýüz manat täze puldan, on dollardan paýlan, paýlan bolupsyň. Şomy kömegiň seň? Ol jaýlary düzetjek bolsaň, bolmanda oňa müň dollar, on müň dollara çenli pul gereg-ä. Şumy seň millete edýän kömegiň? Sen häzirki ýagdaýda bu ölenlere, ýitenlere, olara näme, nähili möçberde, bolmanda on müň dollardan, on bäş müň dollardan pul ber. Olaň sadakasy bar, beýlekisi bar. Jaýlary düzetmeli millete, millete ber puly. On müň dollar däl, ber bir bäş-on müň dollardan ber her maşgala. Adamda gark bolup ýörler aňyrda farak, beýanky uralka diýýär, kirpiçka diýýär. Ýaňky Türkmenabatda, Dänewde halkyňdan habaryň barmy sen? Sen nirede gezip ýörsüň? Hä? Ýa hudaý ýollarda paýuk, palaw iýip ýörsüňmi? Halkyňa seret, boýun alnyňmy? Halkyň bilen bol sen. Garamaty seň boýnuňdadyr, düşnüklimi? Güýjüň ýetenakmy, ony bassyr-bussyr eden bolup ýörme sen. Ýüzlen sen, OON bar, OBSE bar, Ýewroparlament bar, Amerika bar, Russiýet bar, ýüzden daşyndaky hökümletler bar, goňşulaň bar, Gazagystan, Özbegistan. Ol aýyp däl-ä bir oňala köpçülikde pul ber millete, pul, pul, millet özi görjek. Ol-a bir mesele. Ýaňky sen bu ýaňky ol ölüm ýitimli meselede. Ola birinji mesele. Ikinji mesele bu aňyrdaky bi Türkmenistanyň wekilhanasynyň öňündäki bolup ýören ýagdaýdan habaryň barmy seň? Adamlar la ýö millet ýöneligi diýenä ony. O näme üçin Özbegistanyň ýaňky wekilhanasynda, Äzerbaýjanyň wekilhanasynda gelip pasportlaryny uzadyp bilýä millet. A bi türkmen näme? Türkmeniň bulardan nämesi pesmişin? Sena oňala kanun barmyşyn, hökümediň içine üýtget kanuny. Üýtgedibilýäň dämi, gerek bolsa iki srogyň ýerine üç srog otyrabilýäňmi? Konstitusiýany üýtgedip bilýäňmi? Üýtget kanunyňy! Düşnüklimi? Ol aňry ykbara bolup, turist bolup gidipdir-de işleýär-de. Işlär-de dagy näme etsin ol-ol? Sen iş berdiňmi millete? Hä? Millet nämeden eklenmeli? Ber, şo meseläni çöz, pasportlaryny ýerine uzatsyn. Seň etmeli işiň şol. Halkyň garamatyny boýnuňa aldyňmy? Düzet şo meseläni. Utan mukaddes aý, Ramadan aýyny seň halkyň görüp ýören güzaplygy bütin dünýä belli. Bütin dünýä seredip dur bu bolup ýören zatlary. Ony bilmediksirän bolup ýörsiň sen. Seň aňyrda häkimleň geleni agam Aňyrdan Aşgabatdan häzir bara karar gelýänçä garaşýarlar. Hany skoro pomoç görýäňmi şo taýda? Hany seň polisiýaň? Hany armiýa? Nirde hany goşun nirede? Näme üçin kömek edarak? Hany berilýän pul? Pul ber millete, ony bukup ýörme. Dogan garnaşlaň arasynda beýter paýlaşyp. Ber puly millete. Inä gerekli ýeri bar. Sadaka berýän bolsaň, edýän bolsaň, inä gerekli ýer. Allatagala saňa göz görkezýä. Tur ýeriňden, halkyň bilen bol. Tur-da ýeriňden, köşgüňden çyk-da, halkyň bilen bol. Millete kömek et. Düşnüklimi? Halkyň haky bar. Narod imeýit prawa. Eý, ylahy Ämine! Eý, umma, a-ha! Eý, umma!